Warwakou kendo jokanyanam e vidio wa ma kawuono. Kawuono be achako akelo wendo moro. Nyoro ne an gi wendo. To wendo ma nyoro cha en be nitiere pok odok. Koro kawuono achako akelo wendo moro. To wadhi mbele gi our segment mar puonjo nyithindo ma joluo dholuo. An gi luo luo pian kae. Kata kaka Jomoko luongo gi Luo Zila. Luo, Luo Zila ma Luo Zealand. Luo Zealand. Luo Zealand. Nyocha wacho ni nyathi nya bedo jaluo, en gi nying jaluo, en gi gasen mar dholuo to kia dholuo. To kia dholuo. Koro akelo wendo machielo, bi ng'e- i- in jaluo koso ki jaluo? An jaluo. Ing'e dholuo? Mm, ma 50-50 kanyo. Lakini ang'eyo dholuo, ang'eyo dholuo matin. Ong'e dhulu ma- ong'e dhulu matin. Koro inyalo nyiso jogi nyingi kapok wadhi mbele. So nyinga an Owen Austin, nyalo luonga Riwa. An wuoyi matin, an ja an jaluo. Eh, an jaluo. Eh. Hapa ni mano. Koro gi- gimomiyo akele kawuono Akele nikech o represent jok moko mane wawacho ni nodak town koro nokia dholuo koro ka giduog gipuonjore dholuo ka gisebedo jok madongo. Koro ing'e ni seche moko wanyalo blame nyithindo to seche moko be wanyalo blame ang'owa jonyuol. Kaka in nichako ng'e dholuo karang'o? Apani kanie form form two. Ang'o momiyo chakre nasari nyaka form two nikia dholuo? Um, nasomo nasomo nadag e town mano adhi chako gi kanyo Town wane. Nyakiwa town man nigi town kama- kata, kata Kisumu town kata Siaya town. Eh. Koro ing'e ni nitiere town ma ji wache dholuo gi town moko. Koro nyaka wachi dak e town ma. Eh, adak e town mang'eny adak e kericho mombasa Mm, an nanyuol kakamega Ni- An nonyuola Kakamega, kasto adak ah, Mombasa, Kericho, Kisumu. Eh, Mhm. mm. Koro ang'o ma nomo ni ng'e dholuo? Ah, sama sama na grow up we sama na grow up nok ang'eyo ga Sama nidongo. sama nadongo nok a interact gi ji mang'eny mawuoyo dholuo Mhm. Eh, so sama nie form one form two kanodar nwabi nwabiro dak kisumu emwachako interact gi jo jothurwa wawuoyo dholuo wa- apuonjora dholuo eh, so kanyo koro kaka in koro Mm. ipuonjori dholuo Mm. kichako form two do mm, dholuo be en gima ber Eh. To ber ne nango. Uh, inyalo omi a sense of belonging. Omi a sense of ah an gi ji manyalo conversate go. Mm. Eh, language. wacha wacha. E language. Ni wari wakata gi ming'eyo go. eh, ji manyalo wuoyo go e language mang'eyo. Mm -hmm. Jothurwa, yani kata nikiluonga ni Jakisumo koso ja, you know, A- awinjo maber omiyi a sense of belonging a sense of Mm. uh, security gi you know, gi- Yeah. Mm. Mm. koro seche ma nidongo do Mm. nikiadho luo be nidongo king'e ni jaluo ok ni noka noka ng'eyo dholuo nok ing'e wach e awi- na- nawinjoga dholuo matis matis Mhm. ka um, samoro ing'eyo nani- anyalo wuoyo gi mamana Mhm. Koso sama yo wang' wacho ni eh anga gwe. Koso anga go wiye korot. Abori mo wigi kara. Abori wigi koto ing'e sama wacho kamano osemako wiyi kama. Osemako ga wiyi kama. Wiye korot. So ero eh kanyo no nang'eyo dholuo matis matis kasto mm. salam oyawore e eh, we anyisiga mm. ka na matin nitie chieng' moro ma nadhie dala ang'eyo dholuo na is not very well is not mm. very perfect but uh, nadhie dala mm. kasto baba moro nomosowa mm-hmm. an gi kazina mm. nomosowa oyawore Nawacho ni ololore. Ololore. En ololo- olorore kosoro. Eh, Iloso language ni. oyawore olorore. So yeah, Mm. ok ni nok ang'eyo dholuo, nang'eyo dholuo matis matis matis matis matis. Eh, Mm. To nang'eyo ni an jaluo. Mm. Eh,

kasto you know, alafu mm. skundu joma ne ng'eny ne gin gine Jolang'o. jolang'o do mm. koro mano- ang'eyo ang'eyo ang'eyo wuoyo ing'e wacho dho lang'o mm, matis inyamo sama to nang'o Ah, chamige kasto dwoko ni chamige mising ok jolang'o chamga mising Mm. Ah, wadhi mbele. ang'eyo to ing'eyo ni there is some little similarities Mm. eh, dholuo gi dholang'o eh, but ok mang'eny ka- ahinya matis matis matis matis ka ang'wan ang'wan to mm. nitie ang'wen oh. so ang'eyo matin mm. nikech nutugo kodgi uinteract kodgi mm. giwacho mang'eny to kama nwapenjo niya dholuo en eh, mother tongue mari dong Ang'o momiyo mama ok opuonji dholuo? Ok ni no wow, wow, wow, wow. Nikech mano e gima nyo wacho nyoro ni min onego wach gi nyithindo dholuo e ot. Apa ni ing'eyo ni wanie Okay, okay, I don't sound marach, mm. lakini the world is moving mm. to wanie generation moro. Mm. So jonyuol mang'eny gidwa expose nyithindo. Mm. kata idhi inyalo yudo ni janyuol the main language mm. mowuoyo gi nyathi mm. en kiswahili mm. koso kingereza kata sani inyalo dhi iyudo janyuol en gi nyathi wacho ni kamia eh, ma kizungu kizungu kizungu ok ni bika ni kaka maji nitiere ng'enyo koro wiyi bokuot ni nyathini en aena lakini si ati ni kitu mbaya Mm, owacho ni odwa Ofitin. ofitin onacha nyathi Mm, kasto nyathi ing'e- mofitin. society sani en diverse Yeah. nitie joluo jolang'o jokisii gin together Molo to town. mm. Mm. so the common language onyalo beto ni Kiswahili. kiswahili koso kizungu Mm. kata an, ah, kada wuoyo dholuo Mm. ing'e ni astruggle astruggle gi Mondo iwach. mondo awachi atranslate eh, kiswahili Mm. koso kiingereza Mm. Kasto dhi e dholuo. Mm, koro bedo direct translation. Mm. direct translation. Lakini temo koro. Erokamano. Gima important mm. ne nitiere wendo moro ka yema na host. Mm. Nowacho niya, mm. ng'ato ka dwa ng'eyo gimoro mm. to dhi mong'e. Mm. Eh, to ng'ato kok dwa ng'eyo to dwa ng'eyo. Koro aneno ka Marinis en example mar ni dwa ng'eyo nikech at form two mm. koro ok en koro the parent in ema nikawo initiative ni mm. adwa ng'eyo mm. dholuo to sani be in confident wacho dholuo Eh, I'm confident mm. lakini ok an confident ahinya kawuoyo e mbele ji mm -hmm. nikech afumble afumble a lot kawuoyo mm. kata sani ang'eyo kijaluo na ok ber ahinya lakini atemo atemo mm. kijaluo ni

nitiere kaka jaluo wuoyo mm. adwa kelo jaluo kuo wasetieko interview ndadhi kelo nyako mana nyisicha wadwa chwado godo nonruok idhi winjo ka nitiere pogruok lakini boichand ma jaluo kiadho luo identity ni en mm. jaluo lakini kawo initiative maber eh, koro maybe chieng' moro in be ibiro puonjo nyithindi dhou kata janyuolni kata ja, inyalo nyiso jaodi in future Mm. opuonj nyithindo ma that are to ka kendo ng'ato moa e Dhok kabila machielo, moro. Mm, kabila dhok, machielo. mm. dong kod ing'e ni nyithindo biro ng'eyo dhog min-gi nikech nyithindo intara gi min-gi sana Mm. unless ni Mm. ikendo ng'at ma oko Mm. to udak dala Mm. ama udak kisumu nikech kisumu ama ta kuonde ma joluo ng'enye mm. to yot mondo nyathi ong'e oh, onyalo ng'eyo from ji mm. lakini ku un buchako udhi udak town kaka nairobi ama kericho eldoret mombasa ma in bende dongego mm. to ok obong'eyo eh, onyalo mana ng'eyo koro mar min gi mm. mama wapos kapok wadhi mbele mm. wago mbaka ka to nitie ng'amo pok osubscribe yes kapok isubscribe mm. nyisgi gi

Siaya 254. Siaya 254. Kindly subscribe to this channel. Uh, kasi nyalo we like, comment, uh, tinyalo share. To, ubedi nice ne welo. e comment section. E comment section beduru nice akwayo u beduru nice ne welo. Mm. Otemo to, otemo. oloyo ji mang'eny nitie ji mang'eny mokia kata dhoggi itemo neno kisekawo initiative misetemo misepuonjori ma koro at least Mm. ng'ato ok nyal kuodhi Mm. onge gima rach kaka ikuodhi gi language Gi language ni to ki eh Mm, lakini alan alan mm, tema tema dhi- kasri akasa ikasa kasa eye kasri akasa Mm. i prefer ka nyathi osechako dongo mm. ong'eyo which language mokwongo nikech ing'eyo ni dunia omove opogore kasto things are changing nyathi an ka an mm. taneno ni nyathi onego kwong ong'e dhok mowacho e yot mm. e yodu kanyo mm-hmm. dong ing'e ni nitiere joluo mokendre to dak nairobi e yot giwacho dholuo Kanyo kanyo kanyo igoya ni tul wo pipo mared hmm. joluo ariyo mokendre hmm. tul mared luos oh, hmm. koro giwacho dholuo e ot language of communication in the house en luo koro an aprefer niya language muwacho e otno ema ber ka nyathi ong'eyo nikech nitiere be language of catchment area nyathi kinyuolo Nairobi there's no way ma nyathino ok dhi kia Kiswahili nikech kowuok odhi tugo oko nyithindo te wacho Kiswahili mm. koro Kiswahili ni kata kipuonjo nyathi mm. to bro ng'eyo mm. to dholuo kipuonje ot kae to koro ng'eni kodonje ot to en dholuo kowuok oko to Kiswahili then school ka nyathi odhi to giwacho English pod obro ng'eyo English. Obro ng'eyo English. To ot be odu kaendi ka language of communication en Kiswahili definitely mano ema nyathi onego onego ong'e. Mm. Mm. Koro language muwach e ot ema onego nyathi ong'e. Mm. En mana ni at the same time nikech wa interact gi ji mang'eny e kanisa, e dala and everything. Seche moko nyathi komako dholuo mokwongo mm. to ing'e ni at two years nyathi pok ochako yudore gi nyithindo mang'eny two three years mm. koro eka udhi dala ama udhi udhi e church awach kamano mm. tudak nairobi nyathi koro eka chwado dholuo okol dholuo ma proper hey. Koro ing'eni seche moko mano miyo jonyuol moko fil ni e ma hmm. nyathini kudu wiya manade hmm. nikech ibiro winjo jopuonje be miyo ka koro puonjo nyithindo dhaluo bet matek nyathi ng'eni nyathi nyalo mi nyathi ma ja higni ariyo adek kata nyathi ma ja higni adek hmm, mong'e dholuo to dho memond moko wach dholuo ni within a year language no biro ruenye at all Koro ing'eyo ni nyathi kochako dhi skul, jopuonje matinde gi gin kok gidwa ni nyithindo owach mother tongue. Koro idhi tame mondo kik owach Kik iwach this mother language. tongue. Koro kose tame from school, ing'e ni nyathi katin to ng'e ni japuonj is right. Mm. Koduogo ot, Mm. to koro o- o- en embo chako wacho ni en koro wacho Kiswahili. Owacho Kiswahili. mowacho cha Kiswahili kiswahili kiti moweyo te. aweya dholuo no te koro ing'e ni seche moko miyo kata parents osetimo matek mopuonjo nyathi dholuo Mm. to pod nyathi wiye biro wil Mm. Eh, Kata in midak kama jolang' odake, no? Mm. Nyithindo adi mane wacho dholang' e skul? Wa e skul? Mm. Tek. Tek, no? Mm. But kamutuge, achiel achiel Achiel ne achiel, wacho, mm. but ok mang'eny, donge? Mm. Eh, Koro en mana kamano. Tip. Oh. Yes, an ng'e nasetieko video, kosi in gi penjo. A- aonge gi penjo Eh, Ero uru kamano kuom neno video ma kawuono. kendo wakwayi ni subscribe kendo iwe comment ni piny kanyo ne kawuono atim shout out ne Asumbi TV pod an achiel kuom jo Asumbi TV koro nitiere videos ga ma watimo drama comedy Asumbi TV kocha koro inyalo checkowa out Te- yes to erokamano kuom tuning in Subscribe kapo ki subscribe tafadhali hit the subscribe button piny kanyo tinyalo weyonwa comment yes. koso like. Inyalo weyo comment penjo anything. Mm. Yes, bye. What's up?